Salam hormatly watandaşlar! Zdravstvuyte dragee Türkmeniň stansiýa! Pursatdan peýdalanyp şu ýolbaşçylaň häsiýet namasyny ýetirjek bolýan size. Düşüniň, bularam özümiz ýaly adam, bular üýtgeşik adam däl. Bularam öz aranda hem basdaşlygy bar, hem kemçiligi bar, hem onnoňam ýaňky bir Öz biri-birinden mara bir ökderäk çykjak bolup bir häsiýedi bar. Indi bi aty berdik, indi gitdiler. Hemmesi samolýoda mindi. Bi ýaňky wise-premýer a diňe meni goýdy, wi harambaşy. Görýäňmi, şol harambaşy nähilem bolsa ol bilýä-dä, nireden nähili oňa bir depgin bolmagyň mümkindigini, nireden bir gep-gürrüň şoňa gyşyk Gep-gürrüň geljegini öňünden alada edýär. Şu haram maşyn men oňa bara ol bir häsiýedi bir zalym häsiýet. Emma oň hakyly umumy duýgusy ol gaty neme bilimli sowatly zehinli adamdy ol. Hawa men oňa bi haramdag ýalak bir oýnatgy bir gompy diýibiljek kän. Ol gaty bilýädi özi çe. Ol bar wise premýer dawaý siz gidiň geldi bäri ikgel sen gal i ýaňky ýanaka jan penasyny goýdy başga adam goýmady ol indi bilýär ýa o taýda nahar başynda bi elli gramam içýäler bular öz arasynda gürrüň bolanda hökman ol bir bular ondan neme edýär ilki ýara bir düzüwje gürrüň etdiler bun indi iýip otyrlar welin bi nazarbaýew muňa diýdi Aý, bizde-de bar, diýdi, öz atymyz, diýdi, Kustanaýskiý, diýdi, ýaňky atlar bar, diýdi, ýaňky. Bi, u nas tože ýes wot kustanaýskaýa paroda, diýdi. Wot eto wot kazahskaýa i wot orlowskaýa, kažется, diýip, şeýtirip neme etdi bi. Hawa, orlow atlary bilen garyşybrak bolan biziň öz atymyz bar. Ýöne türkmene degişli däl edip görkezýär-dä muny. Hawa. Onnoň, görsem bi, Nyýazy bir harambaşy wilkasyny alyp, ýüzüni aşak salyp, şeýtirip, bi nemede urady bi. Iýýän naharyny şeýtirip, ýüzüni aşak saldy welin, a, bi gazaklaram, gaza daşyndaky Nazarbaýewem şeýtirip, gaýşyryp otyrdy. Men maňa gal diýende näme üçin galdyranyny bilýän. Sebäbi ol gaty beletdi. Hä, taryh hakda, biz türkmeniň taryhy, onuňam ahalteke atyň gelip çykyşy, bütin dünýäň atşynaslygyna ne derejede täsir edendigini ol bilýärdi, men şo zatlara ökdedigimi, halkara derejede men şol gelýän aňyrdan bir ýerde bir spesialistler bolsa men şolaryň hemmesini diňledip bilýänim beletdi ol.

Sizde şol at çapyşyk bar ýaňky bu baýga diýip altmyş ýetmiş kilometre iňlis bilen ýaňky şol kustan aýatlary garyşdyryp. Ýöne iňlis atyňam ataý atyňam aňyrsy ahalteke siziňem bu ýaňky hemme bu bir ýerde bir dünýede bir medeni atşynaslyk bar bolsa şoň aňyrsyna türkmen atyň

Doňaklyk bilen gelende, olaryň alýan biziň atlarymyz o sowga çydaman gyrylýar. Ondan diýdim, jut diýilýän zat siz gyrylýarsyňyz diýdim. Ondan ýene-de siz mejbury ýagdaýda diýdim, ýene-de şol atlary almaly bolýaňyz. Ondan sizler diýdim, brat tohumy boýunça diýdim, Siziň atlaňyz Žabe. Ýag, et, ol bakyny göterýän. Onuň aýaklary gysga, garyn gapyrgalary togalak, şoňanak bolansoň, siz minen wagtyňyzam minýäňiz, iýjek wagtyňyzam damagyny çalýaňyz-da, hudaýollaryňyz sowup ýörse, türkmenler iýenak diýdim. Oň üçin siziň atlaňyz tapawudy, siz ony tohumy boýunça, siz olara jelgiş, Aýan şyl, Hawa, jürga, a nämdip şeýtdirip tapawutlandyrýaňyz? Indi ýaňky hondan bärsi gaýşaryp oturan Nazarbaýew bula-a ýüzüni aşak goýup, indi ol wilka bilen ýaňky tarelkasyny dörjüräk urady we ol-a ol oň gapdalyndaky ýedi, dokuzmy, on wise-premýerleri bularam gabyr olaram şeýtdirip dur, sebäbi meň diýen sözüme olardan, olaryň içinden meň bilen bar-a, Gapma-garşylyga çykyp, Ýok, beýle däl, bizde ata-babamyzda şuňa at bardy diýip, aýdybiljek adam ýok. Ondan Nazarbaýew çydaman, Wot žalko, wot etowo nýet, wot on tože, wot, horoşo, ponimaýet, znaýet diýip şeýtirip çykdy. Şony aýtdy şol. Ine, bularam bir özümiz ýalag adam. Ýöne Nazarbaýew diýilýän adamyny men özüm şahsy tanýan ony. Oň bilen oturyp, bir stoluň başynda men çörek iýdim. Men galanlaryny tanamok. Ýöne göwnüm ýetýän adamsy Kaşygeldin, dogry. Kyn günem gördi. Gazak halkyna-da näme diýeýin men, muny ýaňky gaty Agyr ýagdaýa sallar oň entäk inni inni häzir görüp urarlar bular. Onuň üçin hormatly Türkmenistanyň raýatlary, dogan garnaş, tanyş biliş hemmäňize aýtjak zadym Gazagystanda bir ullakan syýasy oýun galdy. Bi oýun diýilýän zat bara halkyň peýdasyna däl. Ine men şony aýtjak bolýan. Ine hä ozalam şony aýtdym. Oň üçin gynanýas Gazagystan dogan garnaşlamyza bi goňşulamyza belki Hudaý bagtlaryny açsyn Hawwa bizem öz ýolumyz bar, her ýurduň awusyna öz tazysy bilen gitmelidir. Ony howluga alyp bolmaz. Açlygan ölmez, alňasan öler. Oň üçin bu zatlara gaty göz ýetirip etmeli. Halkyň haky bar. Narod imeýt praba. Azat ýoly, azat ýoly, atlanalyň-a, atlanalyň.